Şu ýerde düşdüm. Aňyrda otamda zarýadnygy goýup gaýdypdyr Nazar. Zarýadnyk almaly. Wagtym gaty çäkli ýöne aeroporda gidip barýan. Type-C bahalary ýigrimi ýedi müň, on iki müň. Menem pul alyp gaýtmadym-a ýanyma. Näme etmeli? Ýanymda hiç pulum ýok. Hiç hillä-lem oňa ýeterlik pulum ýok. Sekiz, dokuz, dokuz. Dokuz müňlük tapdyraýda, dokuz müňlük çykaý. Ýan dollara tasdym-da pulumy. Aeroporda gije galyp barýan bolýa, zarýadnik soň gören. Aeroporda gitýän metro iň soňkusy. Ýigrimi üç otuz, mende-de sagatçy bar, ýigrimi üç boldy. On bir boldy. Ha, metro diýýär. Ýalňyş başga ýere girmälidem. Öwünýän üçin gijä galdym, öwündim, plan etmelidim. Bir ýere ýola çykyp barýan. Ýöne işe gitdim. Normal bir günde sagat bäş otuzda, bäş kyrkda işden boşaýardyk. Bu gün ýene-de ekstra goşmaça iş goşdular. Alty kyrkda boşadyk. Alty kyrkdan soňam ýa geldim, ofis. Üstabar günlük kakymy aldym zat etdim. Garaz birazjyk eglendim-de. Soňam nahar iýdim. Nahar iýmesem başga ýerde-de nahar iýip bolmaýar. Özümem işden gelip aç. Derwezjik nahar iýdim-de. Awtobusa baraýyn diýip duralga bardym. Welinem awtobus öňümden geçip gitdi. Indiki awtobus gelýänçä-de ýigrimi minut garaşdym. Şeýdip ýigrimi minutum gitdi şo ýerde. Ine şu wagt iň soňky şansym. Häzir bu metroda ýigrimi minut oturýan. Soňam aeroporda gidýän metroda bir sagat töwerek. Esasy zat şol aeroporta gitýän metroda oturyp ýetişmek. Eger men şondan gijä galaýsam, soň gijä galyp gitýän. Haýsy tarapa, haýsy tarapa? Bäş minut wagt galdy. Bäş minutda barmaly. Ony bolmasa ýetişmeýär. Dogry barýan. Şundan galaýsam bar. Seulda galma bilen ýene. Az galdy, az galdy. Ýöne bir minut wagtym galdy. Çusagan bir daha.

Şeýle Incheon aeropordynda free-charging-e, mugt zarýada goýulýan ýerler bar. Zat deň gelşine seretsene, iň soňkuja pulum sekiz ýarym müň won boldy. Sekiz ýarym müň wonam alty ýarym dollar töwerek bolýarmy nämemi, ýekeje şu kabel aldyk. Şansly diýsene, iň soňkuja pulumy Ýagny teň gelenime çenli hasaplasam, pulum teň gelenime çenli sanaýan. Iň soňunda sekiz ýarym müň çykdy. Soňkuja pulumam ulandy, indi bärden-ä başga pulum zady bulanjak nemem-ä ýok. Sagadam näçe boldy? Bir boldy sagat. Ýene üçe, dörde çenliräk şu taýda güýmenerin soň, ondan soňam registrasiýadan geçip, Koreýa sowgalaşmak wagty geldi. Şeýle, şular ýaly suw içilýän ýerleri bar. Şondan suw alýan, şu knopkajygyny bassaň, suw akýar şeýle. Suw arassa suw, ine bärde-de ýazylgy içilýän suw diýip arassalanan. Özem buz ýalak suw, ine bugaryp durandyr görseň. Registrasiýa gatam başlady. Şeýle adamlar eýýäm üýşüp nobata durupdyrlar. Uly sumkamy şeýle şu ýerde goýýan, kiçi sumkam bilen gitýän, sebäbi agyr zat diýip problema tapmasynlar. Diňe şuň bilen geçýän ýalak bolup barýan.

Kuala Lumpura-da geldim. Naskada ýene-de bir täzeligim bardy. Bu gün bu ýere Hytaýdan Emma-da gelýär. Emma bilen eýýäm paý bolup geçdi görüşmedigimize. Bärde aeroporta gelende Wi-Fi bar eken. Wi-Fi-na baglanýan. Gowy işleýär. çykýar eken. Migrasiýadan geçdik. Migrasiýada diňe näme sorady? Ýaşajak ýeriň, hoteliň booking edilenmi däm şony sorady, başga zat hiç zat soramady. MDAC, ýagny MDAC diýip okalýamy? Şu Malaýziýaň Arrival Card bolýar eken öňünden. Onlaýyn registrasiýa etmeli. Bir saadyň içinde taýýar bolýar. Olam gerek diýdiler, ýöne olam soramadylar. Soň men zady pikir edipdim. Malaýziýadan haçan gitjekdigiň barada neme sorar diýip, biletiň zadyň bar bolsa, şu haçan gitjekdigiň zadyň sorar diýip, şuny biledini alypdym. Soňky gitjek wagtyma sallap. Onam soramadylar. Üç aýlyk giriş mugt. Kän zatlaram soranoklar. Bir günden bir gün Malaýziýa ýoluňyz düşüp, Kuala-Lumpura geläýseňiz, aeroportda pul böldürmemek gerekdi. Sebäbi aeroportdaky dollar çalyşýan ýerlerde dollaryň bahasyny gaty arzana alýarlar, soňra özleri hem dollary gaty gymmada satýarlar. Eger-de Visa ýa Mastercard bar bolsa, ondan çekip alnyp biler. Men şeýtdim birazrak. Soň ýanyňyzdaky dollary böldürjek bolsaň, şäheriň içinde zatda ýörite dollar bölýän ýerleri örän kän, o ýerlerden bölseň, gowy bahalardan hem bölüp bolýar. Sim-kart satyn almagam edil şolar ýaly. Sim karta aljak bolsaň hem şäheriň merkezine barýaň, şo şäheriň merkezlerinde sim kart satylýan ýerlerde has arzan bahadan Indi bu ýerde esasy mesele aeroportdan şäher merkezine baryp ýetmek. Şäher merkezine baryp ýetmek üçin hem haýsy awtobusyň gidýänligini ýa-da haýsy metronyň gidýänligine bakmak gerekli, internetiň bolmasa-da bakmak kynrak bolýar. Şoň üçin ilki bilen Malaýziýa, Kuala-Lumpura gelmäkäň öňünden Google-a girip, Google-dan peýdalanyp bolar. Mysal üçin haýsy terminaldan gitjek bolsaň. Soň şo ýerden haýsy awtobus ýa-da haýsy metro gitýänligine bakyp, şoňa görä öňünden planlamalar edip bilner. Eger-de taksili gitjek bolsaňyz, onda hiç bir problema ýok, internet, sim-karta gerek ýok. Taksili göni daşardan gidip bolýar. Häzir awtobus terminalyna geldik, bilet aljak bolýas. Elli kilometr ýalak şäher merkezine çen ýol bar. Kene ýaňy minus ikinjidimi nämedimi zada bardyga, Railway Train Train barmy? Şon ýaly Train-e bardyk. Onda oň bahasy bir ýüz on Malay Ringidi boldy. Adam başyna elli bäş Malay Ringidi. Soň Bus Terminal bardy, Adam Sgemenmi nämemi şolar ýaly. Oňa geldik, adam başyna on bäş Malay Ringidi. Jemi otuz Malay Ringidine şäheriň merkezine barýas. Malaýziýadaky metrodaky üýtgeşik zatlardan biri. Gyzlar üçin metro wagonlary aýratyn. Ine şu ýerdäkiler gyzlar üçin diňe. Oglanlara girmek bolanok. Ine o gapdalda gyz oglan tapawudy ýok hemmesine girse bolýan ýaly. Üýtgeşik. Ýa bu ýerem musulman bir ýurt bolany üçin altmyş prosentden köprägi musulman bolanlary üçin esasan malaýlar musulman nemesini ýöretýärler. Meň Google-dan gözläp tapan informasiýalarma görä, ýene nemisi bar. Bärde hytaýlar kän, ondan soňam hindiler kän. Ýöne islendik diniňem aktiwitelerini zatlaryny ýerine ýetirmek gadagançylygy ýok. Islendik dinidem bolup aktiwit nemeleri ine bizde agyz bekleýäň ýa gurbanlyk etýäň şolary aktiwit edişip bilşiň ýaly beýleki dinlerdedem edip bilýäň diýýär. Ýöne esasy köp Köpçüligiň dini musulmançylyk dini. Oteliň golaýyna geldik, daşaryýa çykdyk. Şeýle daş-töwerek gowy atmosferasy bar. Ene-ene-ne. Hello. Şular ýaly içersi normalny eken. Malayziýa Kuala Lumpurdan hemmelere salam dostlar. Sagamana oturandysyňyz. Düýn biraz ýadawrak bolduk. Bärik geldikde otele ýerleşdik. Daşary çykyp birazjyk nahar iýdik, zat etdik. Ýadawlygymyz sebäpli, ýani iki günläp ýolda, emma hasam ýolda agtarmaly, ýani başga şäherden gidip, soň täzeden bu ýere iki gezek uçuş edeni üçin ýadawrak bolup, wideo zat çekmedik. Tutan otelimiz iki adamlyk otel, günlük On iki, on üç dollar töweregi boldy. Oteliň içi erbet däldi. Oteliň ýagdaýy normal, ýagny erbet däl, gowy. Biz ýola çykyp ýagşy ýagyp başlaýar eýýäm. Ýoşup bilen ýagşy ýagýar.

Şu wagt biz Kuala Lumpuryň Bukit Bintang diýen metro stationynyň ýanynda. Şu bölege-de ýa-ni Bukit Bintang diýilýär. Töweregimizdäki jaýlaram şeýle hemmesi diýen ýalak. Hemmesi diýen ýaly şeýle ullakan-ullakan binalar. Azyndan kyrk-elli gatlar, atlar bardyr. Öňräk bir wideoda Emo bilen Hytaýdaky tagamlary dadyp Görüpdik, zat etdik. Şondan soň Instagramdanam ýene kommentariýalarda-da sorag berenler boldy. Ýanyňdaky jigiňmi? Ýanyňdaky kim? diýip. Ýanymdaky Ýanymdaky söýgülim. Bu ýylyň başyna öýlendik. Soň alty aý ýaly Hytaýda ýaşadyk. Soňra-da men okuwymy gutardym. Okuwymy gutarandan soňam Hytaýda-da iş wiza almak ýagdaýlary biraz şahsy meň üçin birazjyk kynrak boldy. Ideshdirdim, görüşdirdim. Praktika islediler, iki ýyl ýaly iş, staž islediler. Onam alyp bilmejegime gözüm ýetenden soň, Hytaýdan aýrylmagy karar berdim. Ýamada okuwa ýerleşipdi, bakalawra başlamakçydy. Soň ikimiz ýene kararsyzlyklaň içinde diýdik, bolýa birbada aýratynrak ýaşaly bolan bolsak, göreris, ýagdaýa görä hereket ederis. Ýama Hytaýda galmaly, men arzuwlarymyň ugruna bir zatlar etmegi pikir etdik. Soň näme, ondan soňam biraz wagt geçdi. Ýama bilen oturdyk, gürleşdik, pikirlendik. Aýratyn däl, bile bolmagy. karar edindik. Ondan soňam Elman näme etdi? Okuny daşlady, gaýtdy. Häzirlikçe Kuala-Lumpurda, Malaýziýada. Görüberýäs, näme bolýar, näme täzelik bolar. Kuala-Lumpuryňam her bir köçesi, her bir ýeri şular ýaly uly binalardan, uly jaýlardan. Soňam ýene bir zady, niresine barsaň, Malaýziýanyň baýdagy bar şeýle. Olar ýaly milliýetçi bir halkmy bilemok, ýöne köçede bolsun, maşynlaryň üstünde bolsun ýa maşynlaryň daşyna ýelmelen suratlar bolsun, şolar ýaly Malaýziýanyň baýdagyny her ýerde görmek bolýar. Elbetde, öz ýurdy, öz baýdagyny görüp biler-de, Koreýadadam bady bular ýaly, ýoluň ugrunda zat-da bar, ýöne olar ýaly aşa kän däldi. Bärde welin, her ýerde görmek bolýar. Her bir dükanyň içinde, her bir maşynlarda, her bir köçelerde, her ýerinde ýagny Malaýziýanyň baýdagyny görmek bolýar. Kuala-Lumpur, Bukit Bintaňdaky Şu wagt gezip gören ýerlerimizem. Menä haladym edil arassaçylyk tarapyndan täzelik tarapyndan gaty gowy ýerleri bar. Galan ýerlerini bilemok ýene edil şu Kuala Lumpuryň ýagdaýy şu wagtky men gezip gören Bukit Bintang diýilýän ýeriniň ýagdaýy şolar ýarak gaty gowy. Biraz ýagyş gatalýar şoň üçinem içeräkde latda aýlanyp